Эһэ кулгааҕар мүөт минньигэс үһү диэн кэпсээн тиийбит. Ону истээт, эһэ мүөт булан сиэри тыаны кэрийэ испит. Ол иһэн сур бөрөнү көрсө түспүт. Сур бөрө эһэттэн ыйыппыт. Убайым эһэкээн, бу ханна бардыҥ? Мүөт минньигэс дэһэллэр ээ, ону булан амсайдарбын диэн ойууру кэрийэ сылдьабын. Минньигэстэн миигин матарыма. Көстөрө буоллар эмиэ тоҕо матарыахпыный? Хата барыах, баҕар булуохпут Мүөт булан сиэрий иккиэ буолан баран испиттэр, арай ол истэхтэринэ үөһээ мүөттээх ыҥырыалар саҥалара дыыгынаан иһиллибит, чуор муҥутаан ону эһэ иннинэ сур бөрө истибит: «Тохтоо эрэ, Ханна эрэ чугас мүөттээх ыҥыралар бааллар ээ бадаҕа, бөрө доҕорун эһэни тохтоппут. Иһиллиэх ханна саҥарсаллар эбитий? Иккиэн иһиллээн хороһон олорбуттар Үөһээ Тиит Көндөйүгэр тигээйи уйата баар эбит, онно тигээйилэр дыыгынаһаллар Истэҕин дуо, ити муҥур төбөлөөх маска саҥарсаллар дии, диэн сур бөрө эһэҕэ ыйа-ыйа кэпсиир Мин тахсан көрүүм эрэ, эһээ кумалааннаах муҥур төбөлөөх маска ыттан барар. Ол тахсан көрбүтэ, тиит көндөйүгэр туох эрэ буруоран турар эбит. Эһээ ону кыҥастаһа-кыҥастаһа одуулаһа турдаҕына, бөрө алларааттан ыйытар: «Убайкаам, мүөт көстөр дуо?» Быһыыта баар, төһө улаханый, эн тэбэ саҥа борооххой төгүрүк баар дии, мүөт буолуо ыла оҕус, бөрө тиэтэтэр эһээм мас көҥдөйүгэр илин баппаҕайын батары анньар да тигээйилэр уйаларын тоҕо тарданалар, тигээйилэр мас көҥдөйүттэн уйаларын иһиттэн ыһыллан тахсаллар да эһэ сирэйин-хараҕын сытыы иннилэринэн тигэн кутаа уотунаан куталлар Эһээ ыарыытыттан ыксаан тугу эрэ сир курдук өрө бахсырыйа-бахсырыйа туох да бокуойа суох икки илин атаҕынан сапсына сатыыр, бөрө ону көрөн кып-кыһыл тылын туора түһэрэн баран тиити тула сүүрэ сылдьан: «Миигин матарымаа, бэйэҥ соҕотоҕун эрэ сиэнэрэҕин» Ол тарбачыйа сырыттаҕына, эһэ мүччү туттан үөһэттэн сууллан түһэр, ол түһэригэр бөрөнү илим баппаҕайынан кэтэххэ биэрэр: «Айакка, соҕотоҕун мин булбут мүөппүн сиэн баран аны бэйэбин кырбыырын хаалбыт дии» диэт бөрө доҕорун эһэ борбол уйугар ардай аһыытынан түһэр. «Бу туох буоллун, тохтоо!» эһэ доҕорун бөрөнү буойа сатыыр да, хата бөрө истиэ-хара быһыыта суоҕа. «Мүөппүн уоран сиэн бараҥҥын, дии-дии эһэни тырытатыытан барар «Мүөт суох тигээйи уйата эбит, тохтоо!» диэн эһэ өйдөтө сатыыр да хата бөрө истибэт. Эһэ онтон ыксаан биир титириги булгу тардан ылар уонна бөрөнү куорбуулаабытынан барар. Дьэ, онтон ыла бөрөлөөх аһа өлөр өстөөхтүү буолбуттара үһү.